Моннан унбер ел элек мәдәният үзәгендә Җәлилгә багышлап шахмат турниры уздырыла башлаган иде. Быел оештыручылар аңа күбрәк балаларны җәлеп итү максатыннан аның форматын үзгәртергә булганнар. Ульян селкәсенең Каюм Насыйри исемендәге мәдәни-мәгърифәт үзәге программага сабыйлар өчен сәнгатьле уку, рәсем ясау кебек бәйгеләр әзерләгән. Җәлилнең иҗатын шушы балаларда тагын да тирәнтен өйрәтү дә булды, чөнки рәсем ясаганда алар Утырып кына күчереп ясамаганнар, әти-әниләр шигырьләрен укып, аңлатып, ник соң бу ап-ак ромашка кырында ник кызыл ромашка утырганын баланың аңына кертеп, аңлатып эшләгәннәр. Иртәнге шигырь бәйрәмендә шәһәрнең балалар бакчаларына йөрүче сабыйлар Җәлил шигырьләрен терле телләрдә укып, күпләрне хәйран калдырды. Татар мәдәният үзәгенең төрле сәнгать түгәрәкләренә йөрүче балалар быел да герой шагыйрь әсәрләре буенча әдәби-музыкаль кичә әзерләгән. Коллективның җитәкчесе Алсу Әлмәтова белдергәнчә, зур сәхнәдән чыгыш ясарга теләүчеләр байтак булган. Сәхнә янәшәсендә үк татар милләтен илгә генә түгел, дөньяга таныткан герой шагыйрьнең бюсты һәм аның легендар Моабит дәфтәрләре китабының күчерелмәсе куелган. Көн дәвамында китап янына килеп, аны кулга алып караучылар өзелмәде. Җәлил көнендә уздырылган сәнгатьле уку һәм рәсемнәр бәйгесендә катнашучы балаларның берсе дә бүләксез китмәде. Аларның һәрберсенә дипломнар белән бергә оештыручыларның бүләкләре дә тапшырылды. Көннең икенче яртысында мәдәният үзәге фойесына өлкәнең авыл районнарыннан иң оста шахматчылар җыелды. Хәтта катнашучы участниклар күбәя бара. Хәзерге бүген турнирда кырыкка кырык кеше катнаша. Балалар. Балалар. Алар арасында балалар, икедән өч өлеше балалар, үзгәргән бала. Барысы да Шахмат уйнап бик яратып, шахматларны яратып бик яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр. Февраль аен алганда, ул безнең тулаем Татарстан күләмендә генә түгел инде, әйме, бөтен Россия күләмендә Муса Җәлилгә багышланган төрле чаралар, акцияләр уза. Монда инде без әйтәбез, спорт диябезме, мәдәният диябезме, фән диябезме, ул инде менә төрле чаралар, төрле проектлар аша шушылай үзебезнең Татар телебезне, татар үзебезнең халкыбызның бу бай мирасыбызны саклап калып, шушылай исән-сау гына уздырабыз. Хезмәт ветераны Заһит абый Әйнәтулловның бу турнирда унберенче тапкыр катнашуы, ә тәүге тапкыр шахмат тактасы артына утыруы бүген дә хәтерендә. Агачтан абыем ясаган иде шахмат фигуралар. И шуның белән абыем иретте. Мазгаларны бер чәтек эшләтәйем дип. Ржавить итми. Шуңа шуңа күрә тырышам. Дүрт сәгатьтән артык барган бәйгедә беренче урынны Вячеслав Чугунов алды. Кызлар арасында беренчелеккә Дарья Илаева лаек булды. Аларга оештыручыларның дипломнары белән бергә медальләр һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Ә һәр катнашучыга да Бөтендөнья татар конгрессының бүләкләре бирелде. Ульяновскидан Рәмис Сафин, Әхмәт Бедәрисов, Яңа гасыр каналы.